Bwana ne kaka nyoro ne chal. Cynthia ok adwa wachni.
Ok adwa wachni. Kichamo pesano. To sawa. Kineno ni kamano kaka inyalo, anyisi nyaka ni ol- ol- olor simba iduokna kata mia kende. Bing'e kaka sto, kata plans mane an godo kodi bing'e kaka nasetimo preparation. Kaka ne wadwa ni wad
Chiwuoyo gi jomage.
Sawa. Cynthia weni pesano. Chame.
To kisamene ni chame no, mago jomage. Ting'e king'eyo.
Mano Cynthia, shore mana koni. Oh,
Ene maduonde mit kamano awinjo kong'isa niya ni halo e bwana ne kanyoro ne chal mule
dongana dongana magi akonye akonye taka
maplodwa donga dwe mana soyi mondo respect jolande wa bwana in men kaka fuo moro wacho ni waonge dawa dongi yie ning mage mana bwana ng'o matimore bwana donkeja ni redi by the way

apenji karoti pesa na mukunga kawe duka
idhi bwana donge ni wacho ni ni kia ni friend ni mono kia no oru ni gowi mono mm adhi ya mgundu manager duka na adhi ya jowa badu wa fair emo mia 300 kura uru ne senti ya pesa senti ya kuro cha pesa ako neno dok na kata mia chulgo do simu Ah, but Cynthia otimo maber, otimo marach, otimo mana mara, ma, mara, otimo maber it look ah, to koro apenji Ki- kiwacho ni ni ni yande Mm.
Ineno nyulo bwana chon ndalo machon eh? ndalo machon cha ka nyako ne biro limi
Gigo mit na mabe wa wach ni wach adieri bwana. Mage mage to ne mana gik ma nyocha an ma nyocha na nyiewo. Nyocha ayudo pesa na moro matin. Ah, To kwani dong' masore an an be masore moko. Okay. Ka ne in gi dem.
Okay, gima timore si. Ka jomoko wachoga ni gini ne iso- iso- Cynthia ma nyocha onyiewona gigi. Ah. Cynthia ma Cynthia mane? Cynthia mane? Ineno Cynthia mane miwacho? Mana kare in ng'ama walo bwana. Ayudo mana ki ng'ama ng'ama ok odich ma walo. wa- Wadhi wadhi wa- wadhi abed busy. Yaani in ichako mbeki ni manono To Cynthia magitang'o. mane miwacho ni noro ni pesa mane nyiewo godo kong'o?
Mimi nino ema nowacho ni ande. Chieng' mano riti. To na na Dong' niwacho ni mondo atere keja, to an adhi ayudo kaka ateko wuok e fund kejani. To kema ng'ise ni yande, ni rit, rit, rit, rit kudutu ka. To budho ni en koro ool, ok odwa ni, ni en kochiewo ni to ok odwa ni ji nene mang'eny. Koro ema an be abiro ng'isi ni Go ayang ni senya no kadwa wa timo gimoro amana kode. Kata wuoyo kode a a en tie ose. Pesa na mu madho go kong. Senya no se biro keja na. Dongo kun kun ge venyu. Ngangi senya mi keja yawa. Mabe abiro ni abiro abiro ni abiro gi store. Abuogi dongo ange ni dhi winjo wach moro nikech senya mi no biro area. Nange ni dhi winjo nikech awinjo ni nioro ne nioro ne fair last week. Awinjo ni ni ni ah, ni oro ne fare last week to nuchikoru ni mondo bi nyoro. Koro ni inyalo winjo. Eto Inyalo wuonda nade? thuwa. En wuonda nade ni jolemo jolemo biro dalagi? Ah ah donge inyalo winjo ni ji ji ne nyalo thuwa keni yo. Ang'o omiyo- Keni onyule mo nege nyako no but no biro chon koro ambe na protect. Sadi.
Nyoro emo biro koro kani nyalo timo kaka onyalo biro. Kwani na amum mudho mana kelni wendo. Onyulo shule no biro nyoro to podi ling. Kuru chen mi dwa tare sama isa na nikech mit mi dhi winjo.
Mondo ane ma ane ma Ita kigona simu ni namba na. Tane ma nang'ise mondo bi okwonge venyu. An mana kwaya akwaya ot. Akwaya yot. An ma kwaya yot. The world code akuto bwana. The world code mane?
Okay, ka en konyo ji. Ka en konyo ji. afwenyo ni kare ji ateki my kindness for weakness mane gima asefwenyo notimo anyalo konyi gi keja an awuon aeto adhi adhi ritoni adhi ritoni adhi ritoni nyako mane onego bed ni koro keja misedhi mi ninde gi nyako no ma piny oru aninde kom iwinjo kawacho niya ok adwa ng'eyo ok adwa ng'eyo ere kaka nyako no nya ninde kejani ting'e ni mano dichorena Tin gi namba na. Why don't you just Ora leave? muom amuom am- hata risa ngima It is this and give bwana it- bwana but- ayudo kaka eh, not friends are not good Ah, ah. sawa wuok wuok gi jok miwuoyo go e simu go an ok adwa bedo o- o- osiepni osiepni kendo Ineno bro. kifunguni ni eh Kawe gima kawe nadwa nyisi kamano osiep. Awe ni Cynthia no. Kawe ibed kode be kende. iwena go nade Mano nyako ma nyichan godo gi plans nadwa kende minyisa ni ni ni ni- ni- ni-
ng'ama onyisi ni ata ne an gi plans kode ma kendo koso kata nakonyou mana ka eot omunda amunda Ng'e ni lew chunya Okungo mabiro mana- ng'ok kuomi okungo- matek. okungo okungo mana biro okungo mana biro Eh bwana joge ne ane ng'ogore bwana joma ne madho kong'o gi dha- eh, lorwa. Ah, dong sore no to ni kacha bwana wegori ga noma sidi ni Ah, kanyo bwana. aketo ni sidi moko kanyo mag nini moko manduong' makorgi onduong' oka makitenge Wewe ni nyako no bwana. Maana kaka kisepe to nini ndiye ka usepe moko mani ngato konye yini niko neno dem ngate maber. Ne ile kaka ngato nyalo biro gi shore ni ma ma spend go the night. Ah.